Kumplament tal-għodwa tajba qegħdin insegwu TVAM. Għamilna referenza ftit tal-minuti ilu fl-aħħar diskussjoni li kellna dwar l-importanza li ż-żgħażagħ forsi jiċċaqalqu minn Malta anke għal perjodu ta' studju, anke għal forsi ħidma barra mill-pajjiż għal perjodu forsi pjuttost itwal. Ħa nkomplu nitkellmu fuq dan l-aspett, però fissa eh, fl-aspett lokali. U l-importanza li ż-żgħażagħ jagħtu enfasi aktar lil lingwa u l-letteratura Maltija. U ħan nitkellmu mal-mistidna tagħna dwar. Iva, fil-fatt magħna fl-istudio sabiex jiddiskutu dan is-suġġett għandna lil Emanuel Psajla u lil Kita Zoppar din huma l-President u l-Viċi President tal-Aqda tal-Malti. U hawnhekk aħna sa kemm konna din insegwu l-aħbar sportivi wkoll tajna ħarsa ħafifa lejn il-kodba li ġabulna hawnhekk fl-istudio biex ukoll jagħtuna spunt ukoll dwar l-importanza, skużani kon ħanwaqa it-tebli ta' unek, l-importanza, u ħsara li l-ktib ma tantx issiri, ma ħsara li t-tebli tissir iktar, għalek kultant il-ktib u aktar importanti. Il-karta, l-karta, dejjem Mela, kontet najt li tajjeb li nagħtu importanza wkoll il-letteratura għaliex iridu wkoll għalkemm iridu nitalmu lingwi oħrajn iridu nippreservaw ukoll il-lingwa tagħna stess u letteratura hija xi ħaġa ħajja li iżżomna wkoll aġġornati maż-żminijiet u xek. Forsi Kemm huwa importanti, l-ewwel mistoqsija tkun kemm huwa importanti li nibqgħu anke aħna jkollna aċċess għal dawn it-tip ta' pubblikazzjonijiet biex anke naġġornaw ruħna f'dak li huwa għandu x'jaqsam mal-lingwa tagħna. Ewwel qed l-odwa tajba, il-komuni tal-espettaturi kollha. Naħseb illi l-letteratura Maltija għandna ħafna għal xiex nibżgħu għaliha. Għax il-letteratura tagħna hija żgħira u hija biss għal nofs miljun ruħ. Ħadd eżempju l-Ingliża, il-Franċiża u t-Taljana barra pajjiżhom hi mifruxa mad-dinja kollha. Aħna hija tagħna, nofs miljun ruħ, ġifieri jekk mhux ħanibżgħu għaliha aħna, ħadd mhu ħajibżalna għaliha. Għalhekk hemm bżonn li jsir iktar taħriġ, isiru iżjed daw is-sezzjonijiet li forsi nitkellmu fuqhom iktar il qudiem biex il-letteratura tagħna nippreservaw. Issa mistoqsija li jsaqsu ħafna forsi kummenti li nisma' ta' spiss huwa Kif xbajt nikteb il-kliem Malti modern kif jinstema' bl-Ingliż? Kif U forsi din hija xi ħaġa li tidher daqsxejn frivola, però ħafna nies qed qed iddejjaqhom ishom qed jinqatgħu jew ma jafux fejn sejrin fil-lingwa. Konfużjoni naħseb eh, tiddeskrivija tajjeb ħafna. Għaliex hemm min ma jafx kif seqbad jikteb kelma partikolari għax forsi tinstema' bli. Eh, f'dan is-sens, f'dan is-sens, ehm, naf li forsi mhux il-kompetenza tagħkom, eh, però kif tħossu intom li tirrelataw ħafna ma' żgħażagħ f'dan is-sens, kif se nitkellmu minn hawn ftit ieħor, kif kif tħossu illi qed ikun l-approċċ u l-feedback illi qed eh, tingħataw miż-żgħażagħ f'dan is-sens? Fil-verità hi parti mid-dinamika ta' kull lingwa. Jekk tħares lej lingwi oħra, ħanieħdu l-Ingliż għax u l-iktar wieħed li aħna familjari miegħu. Eh, oriġinarjament kien terz minnu Franċiż, terz Latin, terz eh, Ġermaniku sewwa. Eventwalment beda jassorbi kliem minn lingwi oħra. Hija parti mid-dinamika ta' kull lingwa sewwa li fejn m'għandix kelma għal xi ħaġa tieħu mill-lingwi qraba tagħha sewwa. U l-istess il-Malti. Kelma m'għadniex nużawha qed jidħol wisq Il-problema tkun eżatt meta meta ma jkollok meta jkollok kelma għal xi ħaġa u tislifa xorta waħda sewwa, ma ovvjament għandek il-kwistjoni ta' kif ħadd iktiba, kif ħatara fuq materjal stampat. Illi dak mhux kompitu tagħna għaddej xogħol min-naħa tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti illi qegħdin jaħdmu fuq u nistennew min-naħa tagħhom eh, il-linji gwida ta' kif eh, għandu jinkiteb dan il-klim. Issa za kif qed iħarsu lejn il-letteratura Maltija llum il-ġurnata. Jiena nieħu pjaċir nara pubblikazzjonijiet ġodda li kolli ngħid matul dan l-aħħar 10 snin eh, katru b'mod mod mod kbir, ġifieri qatt ma stennejt il nara. Ġifieri mhux biss fil-kwantità, anka fil-kwalità tal-kitba u anka l-kwalità ġifieri eh, ngħiduha l-ewwel ma dik online. Il-qoxra li saret attraenti ħafna. Kif forsi, aha, mhux forsi nweġibkom. Eh, sissa użajna daqsxejn il-kelma kif ħan ippreservaw il-letteratura Maltija. Naħseb li qed nagħmlu aħna bħala għada tal-Malti huwa oltre minn hekk, anzi pjuttost huwa l-kontrarju tek. Mhux kif ħan ippreservawha. Kif kisru l-berri. Kif ħana għandna dil-lingwa sewwa, għandna dil-lingwa x'ħan nagħmlu biha. Sewa, ra flok nipreservaw, naraw kif ħanħadmuha, kif ħanċaqalquha, kif ħanġebdu fiha biex niżviluppaw letteratura jew letteraturi ġodda sewa. U kif kif qed isir dan? Kif? Ifimni, aħna bħala qda tal-Malti qegħdin eh, noħorġu u nagħmlu sezzjonijiet eżempju ta' taħriġ. Eżempju, nħarfu l-ħrejjef u taħżiż Huma żewġ proġetti, ovvjament bil-kollaborazzjoni ma' entitajiet oħra, Inħalfu l-Ħrejjef mas-Salesjani u Taħżiż mal-Fondazzjoni Għawn taħt l-Aġenzija Żgħażagħ. Ħa naqbad wieħed, Taħżiż eżempju kien. Jiena kont qed insegwi ħafna mix-xogħlijiet li kien qed isir fuq Facebook, kien hemm l-updates kontinwi. Eżatt, Taħżiż beda Armajn qisu xi sena ilu fejn ħarġet sejħa għal kittieba żgħażagħ bejn 18 minn għalija jew u 25 sena fejn dawn ingħażlu ngħażlu tmienja kellhom għal tliet darbiet workshops residenzjali, ġifieri livin joqogħdu hemmhekk, hemmhekk f'dawk il-livins konna qed nibagħtulhom għalliema u fejn huma jħarġuhom fil-kitba kreattiva biex eventwalment barra dawk is-sezzjonijiet li jkunu iktar flimkien, ġifieri inti tikteb anke jekk m'għandekx aptit għax issa inti qiegħed fil-livin għax hija sena tal-kitba mhux ħa nikteb m'għandix aptit, le jekk inti trid tikteb u ssir kittieb tajjeb mela anke jekk m'għandekx aptit trid tikteb. Jekk is-suġġett ma jorqtokx xorta trid tikteb fuqu. Il-kitba hija xi ħaġa li tiġi b'mod awtomatika, fis-sens eh, trid ċertu taħriġ biex issir kittieb. Iva, bħal kull arti oħra, le? Jiena jiddispjaċini ngħid, forsi nuża kelma daqsxejn mhux forsi eżatta, illi l-arti tal-kitba hija l-iktar arti abbużata. Fis-sens li minn meta tkunu għadna żgħar, għamilli komponiment. Għamillek komponiment kif? Mela inti meta ħanaqbdu eh, nitalmu impenġu jew eh, ndoqqu l-mużika ħatajlu doqqli biċċa sinfonija jew għamilli pittura. Kulħadd meta jkun żgħar jitgħallem jisma' l-istejjer u jirrakkonta Imma trid taħriġ biex tirrakkonta. Hemm mod u mod kif tirrakkonta. Prattiku ħafna, Emanuel. Ehm, per eżempju, darba inti stess tkun slift li eh, novella biex biex nagħtiha daqqatajn u ħin minnhom qed li ħassejt il-frifet fl-istonku tiegħek. Per eżempju, l-kelma tiegħek hemmhekk kienet żejda. Għax hekk ħassejt il-free fat ovvju li fl-istonku tiegħek sewwa eh, qed ngħidu għall-eċitament. Jo nkella. Pereżempju spinta l qudiem jekk jispinta ovvja lil qudiem. L qudiem eżatt sewwa.
Ikun hemm dak il-kliem li ikun żejjed sewwa li tgħaddi minn ajru. Faċċata ta' qudiem pereżempju tal-ġurnali jiena li jiena nara. Faċċata mela ta' qudiem bil-fors sewwa. Allura Maltin mitkellem ħażin. Inti titgħallem fil-kitba illi dawk l-affarijiet iddurhom U ma tagħmilhomx. Hija sena, hija sena tal-kidba. Jiena dawwart naqra l-kotba forsi anka nġibu close-up tagħhom. Għoġobni ħafna nħarrfu l-ħrejjef għaliex hu ammirat għat-tfal imma l-mod kif inhu appreżentat xi kultant eħe, t-tfal mhumiex daqshekk organizzati. U dak il-ktieb, naħseb huwa ktieb li juri wkoll xi kultant anka it-tfal li mhux neċessarjament irdu xi ħaġa eh, hekk riġida xi ħaġa. Imma dik hija xi ħaġa vera b'mod informali hemmhekk fejn qegħdin anke iwaslu l-kitbiet tagħhom. Kemm huwa importanti li jiġu ppubblikati dawn it-tip ta' kotba biex anka nrawmu iktar it-tfal minn qed żgħar jibdew jaqraw kitbiet li ġej mit-tfal din id-darba mhux minn adulti. Fatti naħseb u wieħed mill-pubblikazzjonijiet li ktar għal-qalbi dak, sewa hemm kitbiet ukoll ta' tfal ta' 8 snin biex niftehmu. Essenzjalment kellna grupp ta' madwar 15 il-tifel u tifla mill-oratorju Salesjan ehm, li ħsibna ħafna għajnuna min-naħa tagħhom u mit-teatru wkoll Salesjan. U flimkien għaddejnihom minn mixja minn tmien sessjonijiet sewa illi Fl-ewwel tnej daw iffamiljarizzaw ruħhom mal-ħrejjef tradizzjonali, ma' erba' ħrejjef tradizzjonali Maltin. Imbagħad fil-bqija tas-sessjoni jibdew ikissru dawn il-ħrejjef biex jagħmluhom tagħhom. Pereżempju, f'waħda mis-sessjonijiet kellhom borża b'ħafna oġġetti, jagħlqu għajnejhom, joħorġu xi ħaġa u dik ix-xi ħaġa jridu jintegrawha fil-ħrafa. Allura għalihom kienet esperjenza ta' logħba kważi kważi. Bat fl-axħar kellhom del pubblikazzjoni allura daw għalihom il-ktieb mhux ħaġa ta' fuq li xkafef, mhux ħaġa ta' awtur stabiliti ma' hi ħaġa li tanġibli ħafna. Qed jagħmel karriera mill-kitba bil-Malti. Sostenibbli il-kitba.
Is-suq żgħir, is-suq u li hu. Però ngħidu s-suq żgħir, fl-istess nifs ngħidu illi illum għandna m'għandniex frontieri. Ura sarras, Pablo, jek minn sarras bal Malta għanna livell li għaw kwantita enormi. Bej wieħed uħor ktib kull jum. Ġiviri joħorġu xi 360 ktib fis-sena. Ovvjament mhux letteratura, għandek percentaġġ minnhom letteratura. Għaliex ma jistax il-ktib Malti joħroġ barra mill-pajjiż? U qasam li qed jiżviluppaw daw l-aħħar snin notajta jien ukoll se jien għadni żgħir ħafna, żviluppa brata maġla ħafna. Fondi. Żviluppa lokalment, x'qed ngħidu l-iżviluppa ġifieri? Lokalment, imma qed jallaċċja ma' barra wkoll. Fondi apposta xi sena ilu naħseb toqgħod fond apposta mill-Kunsill tal-Kultura u l-Arti sabiex jgħinu lit-tradutturi sabiex. Għandna tradutturi f'dan is-sens għax meta niġu għat-traduzzjoni tal-letteratura minn Malti għall-Ingliżi hija daqsxejn sensittiva, le? Mhix ħaġa li ssir. Minnaħa tad-Dipartiment ta' Traduzzjoni jkunu mħarġa mhux biss għal testi tekniċi, eh, ma lanqas milli għaluli studenti oħra ta' traduzzjoni. Però eħe, l-iktar li sib tradutturi huma fil-qasam tekniku. Hemm uħut huma ftit illi jitraduċu fuq livell letterarju. U ħafna drabi jkunu kittiba huma stess, li sa ċertu punt tkun vantaġġ sewwa. So Pero għed. Il-licenzja, mxek.
Meta teħel tista tuża li la, ma għandi l-licenzja poetika u tmexxi. Ġviri, taħsbu li eh, fil-futur jista' jkollna l-possibilità li naraw kodba li jaslu anka f'swi internazzjonali? Ovvjament, eh, eh, tiġa bħalma tgħid bdejna mixin, eżempju, hemm ktib ta' Emanuel Mifsud diġà nqaleb minn għalija f'żewġ lingwi Kien rebaħ xi premju wkoll. Dan rebaħ il-Premju Internazzjonali tal-Ewropa u barra minn hekk eh, issa ħajaqilbuh bil-Franċiż minn għalija, apparti li diġà inqaleb mill-ewwel mill-Ingliż. Ġifieri f'dan is-sens m'hemmx m'hemmx frontieri, ġifieri żagħżugħ li jixtieq jaqbad din il-linja ta' kitba għandu l-possibiltajiet kollha. Diment li jaħdem u jirsisti jew jfittex l-opportunitajiet ħajrna xilu, ħaj jasal. Ehm, Sib min jgħid, isma' jien kif ma nsibx għajnuna. Fil-verità, da xej ta' tiftixa fuq il-Google u sib il-fondi u tiltaqa' mal-persuni konċernati u ħajajnuk. Sinjuri, nirringrazzjakom ħafna tal-ħidma li qed wet u proset ukoll il-kontributuri kollha eh, tal-uħud mill-pubblikazzjonijiet li ġibtulna ma' hawnhekk u naf li għandkom diversi proġetti li fil-futur tkunu tistgħu ukoll eh, waslu spazju għalikom biex Forsi ta' min ngħidu li taħżiż u l-ħan il-Malti għandna s-sejħa għaddejja bħalissa sabiex min ikun interessat jieħu sehem jista' jibgħatilna. Għall-programm li ġej. Eżatt, sen oħra jarġgħu joħorġu xi ħaġa oħra. Jkollna leħen il-Malti għad 33 bħalissa nirċievu diġà hemm konkorrenza tajba. L-indirizz tagħna forsi natulhom huwa għaqda tal-Malti kelma waħda u bitri Ingliżi għaqda tal-Malti at gmail.com. Tajjeb. Proset, għadda nkunu nistaw anka ninformaw permezz tal-pagġna tagħna fuq Facebook dettalji oħrajn eh, għal-kumdita tagħkom.